Dydy cam-drin ddim bob amser yn dod i ben pan fyddwch yn gadael eich cam-driniwr. Fe gymerodd ddewrder mawr i mi adael yn y diwedd, i ofyn am help ac i ddechrau eto gyda fy mhlant. Roedd yn brofiad dychrynllyd, ond fe lwyddon i wneud. Ond doedd hyn ddim wedi atal rhag ceisio fy rheoli. Fe ddechreuodd e anfon negeseuon testun ac e-bost bygythiol ataf. Fe wnes i newid fy rif ffôn a'i flocio, ac fe anfones e-byst gan ddefnyddio cyfeiriad ffrind yn unig. Yna fe wnes i sylwi ei fod yn siarad am bethau na ddylai wybod amdanyn nhw. Roedd e fel petai yn gallu darllen fy meddwl, neu wedi bod yn fy nhŷ. Roeddwn i'n teimlo'n hollol barnoed am bwy oedd yn dweud yr holl bethau hyn wrtho. Dim ond ar ôl i mi ddarllen erthygl am gam-drin digidol, fe wnes i sylweddoli y gallai gael fy nediad i ffôn un o'n plant neu fy ffôn i, ac os oedd gennym gyfrif teulu, y gallai hwn hefyd roi ffordd iddo ddod o hyd at rywfaint o wybodaeth amdanom, ac y gallai hyd yn oed tracio ein symudiadau. Daeth yn amlwg i mi hefyd ei fod wedi bod yn gwneud hyn ers blynyddoedd. Darllen fy negeseuon testun, monitro fy ngalwadau ffôn, roeddwn yn gwybod nad oeddwn yn hoffi hyn o gwbl, ond wnes i ddim sylweddoli mai cam-driniaeth ydoedd. Cawsom help i lanhau ein dyfeisiau, a'i atal rhag tracio ein symudiadau a gweld beth yr oeddem yn ei wneud. Mae'r plant yn ei weld yn rheolaidd, ac mae'n dal i gynnig prynu ffonau drud newydd y bydden nhw'n eu caru. Mae'n gosod fi mewn sefyllfa anodd iawn, oherwydd does dim modd i mi adael i'r plant ddod yn nhw adref. Weithiau, mae'n teimlo fel brwydr ddi-ddiwedd, Ond dymunais â grŵp o oroeswyr eraill trwy Restored, ac mae fy ffrindiau newydd wedi fy helpu i osod ffiniau cadarn i mi fy hun ac i'r plant. Ac ar y dyddiau pryd mae popeth yn teimlo'n dywyll iawn, maen nhw yno yn gefn i mi, ac yn fy annog i ddal ati.
I ble yr af oddi wrth dy ysbryd? I ble y ffoaf o'th bresenoldeb? Llwyddodd Cathy i ddianc, i adel ei cham-driniwr, a dyle hynny wedi bod yn ddiwedd arno. Yn rhy aml, gwaetha'r modd, gall gam-drinwyr ddod o hyd i ffyrdd i barhau â'i gafael ar feddyliau ac emosiynau ei dioddefwr. Ni ddylai unrhyw un ystyried a oes gan rhywun arall fynediad o bell i'w ffôn na'i gyfrif e-bost ac yna ei tracio. Daw cam-drinwyr i gredu bod ganddyn nhw yr hawl i ymddwyn fel Duw, ond nid yw Duw byth yn ceisio ein rheoli. Gall astudiaethau fel Restored, sydd yno i rhoi cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, Hefyd rhoi cyngor mewn meysydd cam-drin digidol ac helpu amddiffyn y rhai sydd wedi llwyddo i ddianc a'r rhai sy'n dal yn byw mewn sefyllfaoedd ymosodol. Gall bob un ohonom helpu trwy rybuddio'r rhai yr ydym yn cwrdd â nhw rhag peryglon posibl y gall technoleg o'r fath beri i'r rhai y mae eu cam-drinwyr yn ceisio'u ffrwyno a'u rhyddid personol. Arglwydd Doeth ac Addfwyn, helpa ni gobleidio agweddau cadarnhaol technoleg ddigidol trwy fod yn effro i'r amryw ffyrdd y gellir eu hamddefnyddio. Defnyddia ni i helpu'r rhai sy'n cael eu hamddifadu o'u rhyddid i fyw eu bywydau heb ymyrraeth amhriodol. Amen.